Merheba ji we re şeva xweş be înşela bi xêr û xweşî bin. Qehweke xwe hazir kin werin em mesela xwe yê îşev bêjin. Mesela me îşev ji Emanê ji mêrkekê nivî xwe Yasir e. Yasir mêrkekî dijinxwestiye, wede xwe yê madî xweş e,

Bîst ku kurî te notî more. Stixrob dibî bi kurî min yanî çi ne ne ji edetî wî ino neyê yanî nê mol. Telefona kurik dikin xetê kurik xoriş textî ye. Cîran mîrana pirs dikin kurik tune ye. Dorin zor û mor gî top dibin yanî ê mol. Ê jê çuktir yanî xwişk û birêng wî jê çuktir gî top dibin dorin lê digerin cîran mîran gî dorin lê digerin no no no tune kurik. Kurik kudo çî kudo ne çî kes nizane. Êvo yê din o behdî çend rîyo dinêr î illem kurik yanî no xewnê ro bû çi bo şirto û ji wan re got belox yanî ew kir gîlî kir got te kurekî min î wenî wenî hê û kurî min jî windo bî ez nizom kurî min konî şirto îyo zî kir yanî ino qeydê beloxê yanî ino kurik yanî gîlî kirnî wîyo zî kir ino kurik tune ye. Seba ku lê bigerin. Ê vê bad yanî ku şirto jî gilî dike bi xwe jî yanî zor mor bi xwe gitim lê digerin yanî no sekinî illa kurî xwe digerê. Ê dinêrin kurik yanî ji ew ê derneketiye ji emanê derneketî kurik ê yanî ne derneketî de derve ye yanî posaport mosaport dermarî nêrîn tenê no kurik dende ewê de ye eman de dernakeve.

Ez jî bi xêr im e li Sûriyê me. Dawê çaxê xwe dayê Sûriyê jî tev li hev bû. Di sala du hezar û sêzdeh de we dayê Sûriyê hûn zor neyênî pîs bû. Êj dawê çaxê de cemaet memaet hebûn. Ê gotin belkî yanî kurik yanî çî cem cemaet dane. Ê cemaeta kurik girtiye û

Seba jî qanûn manûnê jî tirsiya. Elmihim mêrik yanî tişkî dilî xwe rûnişt badî ku bîst û no xol xolî wî jê re wergo got tişkî dilî mêrik rûnişt û nûzanê ku rûxê wî neyê mirî soxel sûrî ye. Hişta xol ke ku ku kurik gotiye ku dixwaze bavê min mir şûrê bike vê reqemê bavê min de bir bavê min mir şûrê bike.

Me hêrî kurî te derneketî derveyî emanê vi çito kurî te çî sûrî me fehm nekir. Guhênî me şeyî kirî tine ye enî kurî te derneketiye. Elem tiştek heye. Mêrg ro gota telefona wê reqemê ku donî te te kir gu erê min telefon kir gu bes xera reqem xorij textîyê yo ji lêno a lêdixim lêdixim cawb nodê diroj dibê xorij textîyê dibê yanî tişt epê ro te wasil nobim yanî. Ê gotin ekîd va emor. Winda bû bînê viqosa milet çend sal bû temo tu xeber ji kurk not. Gu ekîd ew jî bînê viqos milet ku gî mirin ê ku hatî şerjê kirin ê ku winda bû ê ku ekîd ew jî bînê wan wergo bû xso çi re xeber tew ji kurk tine tu xeber ji kurk tine ye. Almihim sal do rê sal tê piştî yanî di hezar û sêzdeh de gîşt heta Ta salê du hezar û bîst û yek yanî bi sidfe şivanek derbas dibe di mentiqoke berriyê de yanî cihekî boş çolekî û di ber ava onî avê sêl avê lê wanî boran lê dikê û lê ku dizanî boran lê dikê û lê ku lê were yanî lêk ku pir giran be çi di bin erdê de hebê rûdibê jûr.

Nihêrîn wê solê kîl meselen di wê bajarî de, di wî gundî de yanî we şûnê ewna li rûniştinî. Kî di vê solê de mabênê solê panzdeh û bîst û pênce de yanî yekî qos yanî ew yanî di vê emrî de yanî hatî kuştinê ku kî wenda bûye. Digerin digerin digerin dinêrin du sê ke tenê derdkevin. Yek zotan bêlit ke Yanî xwedî wî durawdîn ênî winda xwedî wî durawdîn. Elmem rabûn dîn yek jê emore emorî kurî wî mêrkî. Dor ji bo bone kurik dikin yanî bo vî kurik dikin dibê ew were em kotkê tehlîlekê ji te bin me yanî ew eke tî hestî ne tî belkî yanî yê kurê te be. Mêrik dibê tu rost bêjî ku erê mêrê dibê tiştek nabê rot bê tehlîlê xwe dikê Xwe tehlîl dike û derdikeve bedî netij ê tehlîlê derdikeve bona mêrik dikin divê vê hestiyano ê ku me dî ê kurê te ne û dibê çitû wê wele me nizon bû em çi hûwîşte re bêjin em zonin yanî vê qosolt li kurê xwe geriyoyî te kir çi nekir inû te hewil dikirin tu wî bibînî û fikrê te bê ew wê li sûrî derket ne li sûrî. Ê ji te me nizûm bi çaw ye em ji te re bêjin yanî em nixwazin yanî dilê te bişînin vo kurko derket kurê tê. Gu hûnê gu vo kê kurê min kuştî çiro kurê min kuştin gu bes ne kurê te hatî kuştinê jî bes. Gu kurê te hem kuştine Hem jî cesedê wî yanî cisê wî yanî ji laşê wî ew kirine parça parçeyê kirine. Dibê çiro sebe çi min bi kê çi kirî kê bi min çi kirî min bi kesî tiştek nekirî çi rib kurî min wenî dikin. Got em me çi bikin çi nekin em li me wî bigirine vê ku kurî te wenî kirî û em ê fehm bikine

Telefon kirî gotî ez zî rind im û biro yên li me ew nebin û vir ji reqem li vê reqemê telefona bikim. Şurto bona bovikê dikin di bê wexto ku te hotî gilî kirî te wanî gotî çi tu tu dibêjî kurê min li sûrî telefona min kirî kurê te jî dernaketî derve sûrî û kurê te jî li vir e di hindir mol de winda yanî mirî ye yanî di hindir mol de dijî dibêjim di hindir

Ji heqê xwe yên û nimûna kurê min e. Ano Xozmîn Xulwî got, Na, ma tu bi kêfî tê got heta tehqîq xelos nebe em xolkê ji hepsê dernûxin. Û vana darin tên û tehqîqê bi xolkê re vedikin. Wê te mexsûs wergo kirî, te gotî kurikî li sûrî, te mexsûs gotî kurikî li sûrî sebe ku bavik lê negerê. Ê te wergo kirî sebe ku Kes tehqîqê pê tehqîqê nere, te ku rik kuştiye û tu dibê jî li Sûrî û te reqemeke derew dome ku em ji têlefûn dikin bovik têlefûnê wê reqemê dike û reqemo dernakeve. Te çi kir te çi nekir sebek ku em li ku rik negerin, pê ku bovî xwe bêje temam kurî min cihekî ew e. Yanî qûfî xwe rehet be no no no te mexsûs wenî kirî û xolik son dixwe û xolik dibe welleyî şên pê tune mona min bi xwe reqem do we mo çi re ku ez ku wenî bikim mo ku ez rûm ez çi re werim bêjim telefona min kir tu xwe ji wê hêlê nakim ez çi re werim bêm telefon kir çi reqemê pê dime kê ez min vana got dikê tu hebsê de bî heta em fehm bikin çi mesele ye. Şir torot bê û hestî mestî û no top dike, dedê bovikê teslîma bi xwedîyo dike û dikine bin erdê û jê re tazîye çê dikin û bovik dorê tê dibê wela no xwezim xwelî di hepsê kevê û ez dixwezim tenozil dibim qebûl nokê şir to dibê heta şir to fehm dike no meselan xwelid tifoyde xwelik yên tifoyde xwe tine kurk Ew bikuje mesela xolikî yenî însanekî rind e berê yenî ser pir pirskrine. Ê bes mecbûr yenî xênce wî kes tine pêşik bikin. Yenî ji wî bîtir kes tine. Ew dibêje yenî mir şûr kiriye. El mihim vo badî tazî mazî dikin û wenî çend fetrok derbos dibe. Tişteke neçêr be. Qîskek emrî xwe hevde solî biye. di wexto solo di hezar û sêzdeh de mezin dibe dizewicê qîzikê dino zorî xwe çêdibê bes qîzik bîst ino emar hatî kuştine. Yanî hatî yanî miriye bes ino ne mirinê adî yanî hatî kuştine.

Guhînî me bi hev dir û şûr dikir bes ser telefonê. Mobênê me de wekî dinê tiştek tune bû bes me ser telefonê de hev dir û şûr kir û nûvî min jî sema he. Guh min dixwest ez werim belkî yûnî kesî eleqê me bîstî sebevîyê wî hotî kuştine. Guh ez dixwazim yûnî werim ji were wî bêjim vê meelûmê belkî feyîdê xwe hebe. Ser tehqîqê bi were. Yûnî guh Belkî yenî kes me sîd, me bîstîn û me bi hev re şûr kirî ro bî ku rik kuştiye. Belkî me selok hûnî hebê. Got erê belkî ne muhim bê jî bes ku dîso min dixwesta ji we re bêjim seba ku belkî yenî tehqîqê de foydê xwe hebe. Û got niha ez zewicî me û zorî me henin û got yenî ez naxwazim yenî kes bibîsê got bes min xwest ez werim ji we re bêjim. Ku vana vê meseleyê wenî dibîstin cido telefona bavkê dikin dibê vir de were.

Wê çûxê. Yanî jiyakî hez dikir nû fixwasa moha dibê erê. Povik jî xwe di eşk dibê. Dibê qîzik û şita winî gotiyê demîrê xwe di ezî bînê dibê belkî yanî kesekî ji xwedî min kurg kuşt dibê. Û gotin qîzik niho zewicî ye û zorê xwe heye û qîzik nixweze ino kes pê bihesê û got merg gotî ino vo Berê wê bîyox di sala du hezar û sêzdeh de pêşor dikir. Ê bavik wenî bîst hîngî bigirî, hîngî bigirî, dibê xêre te çi digirî? Dibê erê kurê min wê çixê hez kiriye ku na hebîye wê bi zewicê wê winî dibêje şirtor. Û digirî. Dibê kê kurê min kuştî ez heqê xwe elam dixwazim, bir heqê kurî xwe dixwazim û ez kêlem wî bikujmê kurî me wikirî û digirî.

Çi qos dax dikin û tişt dax sar nagirtin rû dibin bi kefolê mêrik derton xol ji hepsê derdixin bi kefolê. Û solek piştî derbo spî piştî vê meselê Yasir bavî kurik rû dibê çi qos mol mulkî wê hê vêloyê xwe hê ê di şiqe xwe hê ê perê xwe hene erdê xwe hene gîr rû dibê bi no vî birê xwe yo zî dikê dibê eskê vê derê biterikînim û herime. Vo çi mol û milkê me heye, tiştê me heye gîte li zorî min pêl binêre, zorî min pê xwe dike, ez kê her me. Xêra çiro dibêne din û meedê min ji dinê gîl hev ketî, ez kê derkevim her me. Dibêne û badî kurî min mirî, ez deqokê nû xwezim bisekinim. Ez kê herim bi teyî xwe eyş bikim, meedê min ji dinê gîl hev ketî, birod bê

Wanî ew erê dibe me qedî girtî me kirî di dil me çûle bes tê hîn de bin ew ê tehqîqe di dilê min di ku de dor ye dinya ne bi kêfî te ye tu wanî xwe rokî û birivî û herî hîn tij muştebehînan î te û xal heqê we tine hûn derkevin herin. Di kuda dirivî, rot bin pê re tehqîqê vedikin. Divê vo meselê tekgî em pê qona nebûm çi lê ez kê min kurî xwe min ew neyê kurî min mirî lom ez kerime. Gu ê bînê te gere rûnê li vo zorî xwe binêrê wê bêjê wele kurê min çû gere ez li vo zorî wino binêrim gere bil'aks. Te piştî ku fehm kir kurî te tî kuştine gere te ji ser ku niva te hîn li pê bigerî kê ku rê min kuştî ne te bi terkînî û herî vî meselê te meselo ku te dihê mustehîl e ku tu ji boşa boş di rivîya wanî illem tiştek tê de ye ku dibê no wele sebe ku no kurî min ew bî ez tiştekî no xwezim ji dinê ez kerim na na got neke te qofî me got bil'aks niha tu gere rûbl Kê kurî te fehm kir kurî te hotî kuştine gere tu robî? Tu bî wi qo sol te nizon bi kurî te hotî kuştine. Piştî ku te zon bi hotî kuştine tu gere robî tew lê bigerî î ku kurî te kuştî. Ne tu birivî no no dibê ille meselok di îtaleyê lê daxit kirin lê daxit kirin lê daxit kirin heta mêrik etîrof kir. Li xwe no goh wele min kurî xwe kuştî. Goh çi? Stixrob bûn Cî xwe daîş min got, te kurê xwe ji kuştî fikro win bê û zonê kê kuştiye li ser Vedşêrê. Tu ne wê bi xwe kuştiye. Divê te çito kurê xwe kuştî, tu çiro kurê xwe dikujî. Got ez ê ji we re bêjim seba çi kuştiye. Got min piştî bîst û kurê min ji qîskekê hez kir û nûvî xwe Semoh bû got min edê min ji dinê gîlav ket.

bi wê meselê heye yanî ino te re bî meselen ke bi terkînî û herî yanî piştî te bîst ino vê qîsgo gotiyê ne ji kurî te hez dikim yanî min ji kurî te hez kirî te dikê re bî bi terkînî herî çi meselo yanî îşê qîzgê çi pê heye. Got sala du hezar û sêzdeh de ku min diya Umar min xwestibû mezin bû ku eribûm ser zewicê min çiyeke xwe yê çûçik xwest û nevî wê jinkê jî Yanî wekî siko ku min xwestî ne xwe jî semah bû. Goyeke pir re xweşik bû û pir eser xîrê bi min re hebû yanî. Eser pir diqeherî û min pir jê hez dikir û qîsik jî xweşik bû, çûçik bû ku pir min re ew çêdibû. Yanî xîrê pir bi min re hebû. û xusûsî divê mabênê min û wê de emir pir mezin heye fe fikrê min e eno yenî yenî ew qîz ku yenî eno dihise eno ez pir jê meztir im û misqala dikir pir bi kurî min re kurî min ji pê re mesqala dikir mabênê wan pir xweş bû mabênê wî kurî min.

Vano ji hev hez dikin. Koç dihotim telefon ci do girt. Lê bo qilê of dibin min re derbo spê ji hoja xwe tineme. û dibê şik û dibê me heddê mişkurî min hev ket dibê û ez bûdle bûm bi me bê ez vî kurkî bikujim got rokê Min yanî ku min nexwest temena ji kur kir û bêjim ku rûkê min xwest hereketê wî û jinê wî rok bikim ku min tiştekî wê ew nedî bes yanî no hev re wan didin distînin û msqero dikin li ber xelkî gişkîn bi hev re didin distînin bes yanî wê tiştekî ew ew min dorxelê nedî. Ku rûkê ku ez kêm bû ez ke herim Ji xwe re derkevin bigerime. Cikî, bînê çûr mû lê bi zorî re nizhekê derkevê bi hevol mevol re. Guyekî Sûrelî bo min dişixulî û min bonê kir min got nivx Ebdo bû. Got Ebdo min gotî here bi emûr re here tij bêr here û gotkî herê bigerê tij bê here. Got bikole binê ko ji keş mezî hez dikê û ji kê hez dikê ji kê hez nokê eleqê xwe bikê rihê kêro tinê got êlem ji te re bêje. Gû tiştak no be. Rabû kurk gû bo baş dest ke her me gû bira ew jî bidere ebdû jî bidere rû gû ê rinda gû bira ebdû min ware gû zotin êj dixwazim kes bi min ware. Rod bû ebdû çî wê derê û işte kurk vexorindi kurk ew kir gulkî kurk bêjê gû qe kes mest hetê te de tenê ji kurk pirs kir ji emor pirs kir. Ku emor jî dilî xwe jê re vekir gûşte jiyakê hest kimin û xwe semo hewinî wenî wenî. Vorut bi telefona bû vi kurik dikê. Dibêje erê dibê şta ji min re gotiya ji erkê hez dikim û nivixwesa moha. Bargo ku dibêje bû vi qof sakinê. Anê bû dila dibe. Di sakinê dibê Abdû xwedê ji te rozî bê bes kesekî ro mebêje vê mesul Abdû ji nizonê bes Abdû dixweze nû fenî wî fehm kirî nû bif xwe dixweze nû kê bine ku eleqê xwe bi kes mesî ro hêle tine. Nizonê yên çi mesele ye. Elmim dibê xwedê ji te rizî bê û vê meselê ji kesî ro nebêje dibê temû. Ro bûn vono vedigerin wextê ku vedigerin û çû bo bo xwe bo xwe got Umur hîn min ji wê de wetî we ez tîyê çû ser cî xwe xwe dirêj kir teban berî yanî herê yanî ji wê de wetibû ku meşe me herin dî te û hûno bibine cem molê xolonê te em tikê yanî bi wir gînin disa em vegerin rûdê bê pir û dorê bê temûm vedigerîn yanî dî xwe û xwedî xwe yanî zorî xwişk û birê xwe dibine molê xolon û tên.

Ro dibê wergo kîrekî singî kurk do lê dixê dû li hundirî kurkî derdixê û yekî din û yekî di kurk tolî moyî wergo hundirî wî rehet nobê bi kîri ro dibê kurk şerjê dikê conî wî û serî wî ji hev derdixê wergo bi hundirî şewitî.

Teban piştî ku ew kurg derxist dervo bire çû bire cêkî pir dûr û porcû qut conî wî jî wenî qut qutî kir qutkê pir çûçik kir yanî çûk çûkî qut kir hingî hestî û porça porçe kir û seba serê jî cihê rok kir gî kire kîsekî cihê wergo rok kir û bir çû mentîqoke berriyê û kira binî erdê

Kê mo bênê min û jinê min xerob kê qediyo mir. Boş berdad bê min got ne mewdu hijêr vekir ne ro kir û ne donî. Got bediyenî min va cerî ma to kiribû got tew ne xema min bû jinê min min xiyanetî dike nizam çi dike got bedî min kurî xwe kuştin tiştek in got min got kurî min misteheq e ku ez wî bikujim ê ku bavê xwe rabê wenî bike va tişmiştêkî wenî pîs bi bavê xwe bike kuştinê heq dike.

Reqem roj surî telefûn dike. Xol ki eynî pir tamû kor kiro pir nodê û nos nê ku elem sewtî zone bê ser telefûnê ji dû nîye. Rod bê şta dibê xol û ez hûnîme û cida û telefûnê jî fetroke pir kin şor kir. Di sê kilme got û girt. Got ez emor im û ez ê rind im û hûnîme û refû reqemo biv mide. Bê ez rind im û telefûn girt. Xol ki jî feqîr war got bîst çû biv kir war got ku. Gû min vê mexsûs hûnî kir seba ku li kurik negerin. Ê jir gotin niha tu çirtkê mol û milkê xwe û tiştê xwe gî biterkînî û herî. Gû bahdî ku min bihîst kurî min ji yekê heskê û nivî xwe Semûh e, min fehm kirin û kurê min î berî e Mehsûm e tiştek nekirî û ji yekê heskê bînê nivî jinê min e.

Seba çi, seba xîrê robû kurî xwe kuşt, porçe porçe kir, tişt di qofê xwe de mezin kir. Mesela me hew bû înşallah we eciband we eciband û ku fayde jê stan ji bîr nekin. Qenatê me de ecab bibin. Di videoyê ecab bin û qenatê me de îştîrak bibin û vê videoyê bela kin bira bi her kesigê seba jê faydê bibîne. Û şeva bimîne bi xêr û xweşî û şev baş.